Хәерле көннәр, хөрмәтле кунакларыбыз, хөрмәтле кит укучыларыбыз, исәнмесез! Менә көзге мизгелләрне тагын да ямьләтергә теләп, менә бүген безгә Башкортстан Республикасыннан бер кунагыбыз безнең Әдәбият тарихы музеена кунакка килде. Әйе, ул безнең инде бик күпләребез өчен таныш булган кышкы чия дигән сүзенең, Торналар киткәндә. әйе, торналар киткәндә, әйе, бары тик менә Бәрәңге ләкин чыга. Әйе, гармунчыга гомер алар бик үтә. Әйе, Динис апа. Менә шушы җырлар авторы безнең Диниса Фәттахова бездә бүген кунакта. Динис апа, көзнең менә матурлыгына, бүген бигрәк тә матур көн. Әйе, тагын бер алтын төсләр өстәдегез безнең күңелләребезгә. Безгә менә нинди юллар китерде сезне менә бүген безгә?
Беренчедән, минем юл сеңлемә 43 яшьлек инде племянницама. Шуңа гына сезне дә бик күрәсем, сагындым, күрәсем килде. Татарстан безгә якын бит, без үз татарыбыз, үз Илеш районы чиктәшбез Татарстан белән. Шулай шул, шулай шул. Сез тумышыгыз белән Илеш районында, әйе? Минем ерак әби булган Айманныкы, Актаныш районы. Актанышның Айманыннан. Нәнәемнең нәнәсе. Ә үзегез бүгенге көндә кайда яшисез? Башкортстан. Уфада, Уфада. Уфаның үзендә яшисез, әйе. Сәләт центрда.
Ярар, бик тә, бик тә, бик тә шатбыз сезне күрүебезгә. Инде без беренче тапкыр моннан бер ел элек Миңниса апа белән очрашкан идек. Без аны, мин әйтәм, кара әле, әле Хәмдүнә Тимергалиевна күптән түгел генә мәрхүм булган вакытлары иде. Мин аны гел Хәмдүнәгә охшаттым. Мин әйтәм, Хәмдүнә Тимергалиева килгән дип, Сөенеп лә куйган идем. Аннан соң карадым, карадым да мәйтәм, карале, бу бит Әлфия апабызны да безне хәтерләтә түгелме соң дип тә куйдым. Әлфия Авзалованы да хәтерләтеп җибәрдегез, әйеме? Шулай итеп, сез безнең күңелләребезгә ул елларда ук кереп калган идегез инде. Инде бүген безгә нәрсәләр алып килдегез икән, Динис апа? Нинди шигъри күчтәнәчләр безгә бүген китерәсез?
Әйдәгез әле. Моң сагыш күңелемдә. Басу кырлар бушап калды, Торналар очып киткәч. Алар бит тик кайтачаклар, Кояшлы язлар җиткәч. Каңгылдашмый хәзер алар, Басу кыр киңлегендә. Очтылар җылы якларга, Моң сагыш күңелемдә. Каз-үрдәкләр дә киттеләр, Тынды суда камышлар. Болытлар каплаган күктән агыла моң сагышлар Бик еракларга очасыз уңсын сезнең юлыгыз Яреңгә тагын кайтырсыз сау сәламәт булыгыз. Әйе, әйе. Шундый. Менә монда нигә язган? Менә Зәйбаловна яздым. Татарстан бу сорады Бах кем әле Илназ Бах сорап язган иде. Башкорт җиренең тәрәзе. Башкорт иленең даны, һич тә ким түгел Ашадым татар зәенең балы Башкорт иленең даны ул Әйе, әйе. Зәйдә дә шул ук кәбигать Үсә баллы чәчкәләр Хуш ис аңкыган болыннар Балан сибә юкәләр Балын сибә юкәләр Ару, талуны белмиләр Бал җыя бал кортлары Хуш исләрен бөркеп тора Башкортның бал кортының йортлары Яңа аерткан бал белән чәй эчәм тирләгәнче, чабасын без җитте диләр, бал ашап чирләгәнче. Кашыкны тутырып кабам, чөмерәм сөтле чәйне, яратам җәй табигатен, яратам баллы җәйне. Эх, җәемнең кәрәз балы, сары гәрәбә төсе, хуш аңкыган болыннарның чәчкәсе кебек исе. Әй.
Әйе шул, рәхмәт. Менә язып бирдем мин аңа, язды микән ки, җук микән? Язгандыр, язгандыр, әйе. Белмәем, шылтыратам диде. Зәйнең балын да яратасыз икән, менә монда Мишәр егетләрен дә яратасыз икән. Аны ни җырлый Айгөл Бариева? Шулаймы, әйдә, нәни дә укып китим әле, берәр генә куплетым булса да. Бакчабызда җилне җиләк үсә, түтәл саен унбишәр. Башкалар кемне сөядер, минем сөйгәнем Мишәр. Мин, Мишәр егетләре чибәр, йөрәкләре ялкынлы, араерак, дип тормый ул, килеп җитә ял көне, ди. Чынлап та, һәрбер шигырегез җырлап тора сезне Ленис апа. Тагын нәрсә Ленис апа? Зәкигә язган инде безне, яр атын укымай идең дә, той итерләр подлизывать. Шулай, ярар. Ленис апа, сездән сорау бар, менә нинди темага, иң яраткан темагыз бармы?

Чәшке туны кибетенә кердем күреп чыгыйм дип. Карый-карый атладым мин, түренәрәк узыйм дип. Нәрсә караган буласың, әби, диде сатучы. Кигән киемеңә кара, синме соң тун алучы? Бүләккә пуховик, диде, телевизор бит кичә. Ул бит реклама гына, син, ди, яңгыра бичә. Тунсыз да яшәрбез әле, тамак телгә туйса, Ходаем дога кылып, Ходаема дога кылып, илдә тынычлык булса. Ходай биргән чишмә суын эчәлмисең акчасыз, Фәлән хак җимеш яшелчә, яшәп булмый бакчасыз. Фәлән тәңкә юлның хакы, барам дисәң бакчага. Кыставыч бик Ә, кыставыч бик керәм дисәң, бәдрәфкәдә акча, бәдрәфтә акчага Халыкның хакы хак түгел, фәлән тәңкә бәясе, шул ук хакка сатып алган кырт пенисә кәҗәсен, очсызрак сарык ите, ул да Корбан бәйрәмдә. Хайран калам, хакка карап, кибетләргә керәм дә. Йомышчы гәрәйне кулдан язасыз инде, әйеме, Гайса апа? Әйе.
Компьютерга язмыйсыз? Шигырьләрегез.
Компьютерга кертәсезме шигырьләрне? Менә минем китәр.
Кызлар кертә. Кызлар кертә компьютерга. Алар минем китәрләр. Кошлар нигә китә икән, ояларын калдырып? Бик тә озын юл кисәләр, канат Моны укымадым, монысы икенчесе. Кошлар нигә китә икән, ояларын калдырып? Бик тә озын юл кисәләр, канатларын талдырып. Китәләр гүзәл кошларым, куркып каты суыктан, Йөзеп, уйнап, кинәнергә, Кышын суык сулар юклыктан. Очмагыз еракка, дуслар, Юлда ятып калырсыз, Арып-талып, илне сагынып, Язын тагын кайтырсыз. Кайтыгыз, гүзәл кошларым, Оягыз сезне көтә. Язын кояш та җылырак, Карлар да эрелтә. Кая китеп минем, нине укыйм ди әниме? Ана икесе бер Монда бала-чагалар өчен монсы. Балалар өчен дә язасыз әйеме? Әйе. Ике кәҗә бәрәнебез. Бер көн моны нидән укыган идем, шарыктан. Лена Фатихова күле үзебезгә дә кызык булды әле ул Илис апа диеп. Ике кәҗә бәрәнебез чабалар арлы-бирле. Өстәлгә сикереп менә, берсе бирәк көрле. Ялт итеп менеп китәләр, тәрзә төбенә гөлгә. Тастагы суга керәләр, йә мич алдында көлгә. Песине дә аптыратты аларның шаянлыгы. Шушы да булдымы инде хуҗаларның байлыгы? Алар икесе бер төсле, песи икенче төсле, карап аларга шаккатты, мескен песи баш ватты. Тап булды көзгегә песи, карады ул үзенә, үзе кара, бәкәчләр ак, аптырады көзгегә. Йөгереп карады песи, дүрт аяклап сикереп, барып чыкмады, булмады, хәлдән тайды йөгереп. Хәле беткәс, беткәнгә песекәй үзе аптырап китте, вакытында шәп сикерде, әллә картаю җитте. Идән буйлап сикерәләр, кара тузан туздыралар, гүя ярыш йөгерелүдә песпкәйне уздыралар.
Менә Винис апа менә мондый бер шигъри юлларны тап булдым әле. Сандугачлар уянганнар иртә таңнан көйлиләр. Бүген синең әниеңнең туган көне бит, диләр. Винис апа, сезнең дә бит туган көннәр быел юбилей елда бит әле сезнең, әме? Вот 80 яшь тула бу. 80 яшь, әйе. Сезнең туган көнегез Кем белер икән.
Туган көнегез кайчан иде?
Ә? Туган көнегез. 14 нче ноябрьдә.
Менә 14 нче ноябрьдә Винис апабыз безнең Алла бирсен, Алла бирсен, үзенең 80 еллык яшьлек юбилеен каршы алырга җыенаймы, Винис апа? Менә нинди хисләр, нинди тойгылар, Винис апа, менә шушы яшькә, Аллага шөкер, Ходай Тәгалә җиткергән бит шушы яшькә. Нинди хисләр кичерәсез? Күңел хәле бик Мин мөһим. боларга итеп боерык лапмыйча әйтмим, юбилейны беренчеләр ни бит инде, чир менә ул таралган. Аны хәзер көчем җитми әзерләнергә. Хәзер уже яшь чакта ул кызык туган көн, ә картайгач хәзер инде. Илгиз апа, барыбер күңел халәте унсигездәдер, әйеме? Әйе.